Ma da begréisse mir Äech all häerzlech op eiser Pressekonferenz zur Rentrée politique 2015. Et wäert déi lescht Konferenz sinn hei um Aldringer, well mer et fäerdeg bruecht hunn, eis déi lescht Méint e bëssen ze vergréisseren an dowéinst d'nächst Woch wäerte plënneren. Mee niewebäi hate mer dann awer nach e bëssen Zäit, fir eis politesch Prioritéiten ze setzen, déi déi nächst Méint wäerte wichteg ginn. An déi stelle mer Iech elo vir.
Voilà, merci Carole. D'politesch Rentrée dëst Joer ass natierlech engersäits gedriwwe vun der politescher Aktualitéit, an och dat wäert ee ganz grousse Schwéierpunkt vun eis sinn. Op der anerer Säit probéiere mer awer och an den nächste Wochen a Méint duerch eegen Initiativen an eege Campagnen och eegen Akzenter ze setzen a probéieren, och gesellschaftlech Sujeten ze besetzen. Wat jo am Moment an der Diskussioun ass a wat fir eis natierlech och ee vun deene ganz grouse Sujeten ass, dat ass d'Steierreform, déi ugekënnegt ginn ass. An domadder verbonnen Well fir eis ass et eng Steierreform jo net nëmmen d'Course fir déi niddregst Steiersätz ze hunn, mee domadder verbonnen d'Fro vun der Sozialpolitik als zweete Schwéierpunkt. Mer hu kënne feststellen, nodeems de Kompendium vum Finanzministère vum 100,7 publizéiert ginn ass, mat ganz wesentlechen Informatiounen, déi virdrun och den Deputéierte mol net zur Verfügung gestanen hunn, hu mer als eng vun de Conclusioune fir eis festgehalen, datt mer zu Lëtzebuerg eng onheemlech Konzentratioun vu Räichtum uewen an der Gesellschaft feststellen. Op der aner Säit wësse mer awer och, datt sech an deene vergaangene fënnf, zéng Joer, praktesch Joer vu Joer, den Taux de risque de pauvreté zu Lëtzebuerg an d'Lut gaangen ass. Dat heescht, wann ee wëll iwwer eng Steierreform oder Sozialpolitik schwätzen, muss een dovun ausgoen, datt mer eng onheemlech Konzentratioun uewen hunn an eng negativ Dynamik ënnen an der Gesellschaft. Dëst ass net vum Himmel gefall, well et ass d'Resultat vun enger verfeelter Sozialpolitik an enger verfeelter Steierpolitik aus deene leschte Joren, ugefaange mat der grousser Steierreform vun 2002. Mir mengen, datt mer wäerten och an deenen nächsten Deeg, nächst Woch oder d'iwwernächst Woch ganz ausféierlech op d'Steierreform agoen, mat eise Proposen an enger ganz extensiver Pressekonferenz, wou mer en enorm Dokument ausgeschafft hunn, wou mir eis Propose probéieren wierklech nohalteg a mat Zuele beluet kënnen ze presentéieren. Ech wëll just déi véier Richtunge kuerz undeiten, déi mär virgesinn, wéi esou eng Steierreform eigentlech misst ausgesinn. Mer stelle fest, datt d'Gewiicht vun den indirekte Steieren, also der TVA, onheemlech héich ass an der Steierlaascht zu Lëtzebuerg. Dëst huet och domadder ze dinn, datt an der Vergaangenheet jo Steierpolitik gemeet ginn ass, d'TVA ass eropgesat ginn. A wann ee wëll eng gerecht. Steierpolitik maachen, misst een domadder ufänken, d'TVA, also déi indirekt Steieren, ze senken. Dat giff alle Stéit zegutt kommen. Am meeschte giff et deenen zegutt kommen, déi ënnen un der gesellschaftlecher Leeder sinn. Zweetens misste mer d'Gewiicht vun direkte Steieren um Steieropkommes, misst dat Gewiicht tëschent Stéit a Betriber rëm verännert ginn. Et war nach virun 20 Joer esou, oder 25 Joer esou, datt d'Betriber zwee Drëttel vum Steieropkommes, datt d'Betriber fir zwee Drëttel vum Steieropkommes gesuergt hunn an d'Stéit een Drëttel. Entretemps si mer op engem Verhältnis vu 60 Prozent fir d'Stéit a just nach 40 Prozent fir d'Betriber. Drëttens musse mer d'Verhältnis tëschent Kapital an Aarbecht. generell verbesseren zu Gonschte vun der Aarbecht, dat heescht d'Kapitalsteiere missten erhéicht ginn. An am Moment ass et scho esou, datt e ganz groussen Deel vum Steieropkommes eben zu Laaschte vun de Revenue läit. An véiertens bräichte mer och fir d'Menagen eng Erhéijung vum Spëtzesteiersaz, deen zu Lëtzebuerg relativ niddreg ass. a gläichzäiteg eng Entlaaschtung vun deem, wat ëmmer genannt gëtt, de Mëttelstandsbockel, dat heescht vun am Fong enger ganz grousser Frange vu Leit, déi elo schonn eigentlech um Spëtzesteiersaz leien, dat heescht eng Staffelung no uewe vun den eenzele Steiersäz. Mer brauchen, an dat ass fir eis eng vun den zentralen Konklusiounen, eng rëm eng gesellschaftlech Ëmverdeelung vum geschafene Räichtum. Dat misst eng prun de prioritären Achse si vun enger fortschrëttlecher Steierreform, well se ass ebe verbonnen mat deem zweete Schwéierpunkt, dee mer wëlle setzen, mat der Sozialpolitik. Csv an DP, an zum Deel och kontradiktoresch zwar d'LSAP, schwätzen ëmmer dovunner, datt ee souwuel d'Betriber misst entlaaschten, wéi awer och d'Stéit misst entlaaschten. An da freet ee sech, jo mee wou soll dann déi Suen nach hierkommen, fir kënnen Politik ze maachen, fir kënnen Sozialpolitik ze maachen? An d'Äntwert vun hinnen alleguerten ass, Mee dat ass genau dee Punkt, op deem mer spueren. An dat gesi mer och an der Austeritéitspolitik vun deene leschte Joren. D'Kannergeldreform läit um Dësch. An d'Kannergeldreform huet ee grousst Zil, dat ass nämlech ze spueren. Déi Aussoe vum Ministers Schneider zur Assurance dépendance ginn an genau déi selwecht Richtung. Et ass eng Spuerlogik. Den Här Schmit wëll d'Aarbechtszäit flexibiliséieren. A mer si jo, mer sinn, mëttlerweil hu mer Dokumenter virleien, wou kloer ass, datt och d'Studieboursen, déi Reform, déi duerchgefouert ginn ass, déi och e Spuerzil just hat, e manifesten Échec hat. Dat heescht, op der enger Säit Austeritéitspolitik bedreiwen, fir domadder Steiere fir Betriber a Räicher erof kënnen ze setzen, Dat ass dat, wat am Fong am Raum steet, an dat ass dat, géint dat mär eis wäerte konsequent asetzen. A mer sinn och frou driwwer, datt sech elo an deene leschte Wochen d'Gewerkschaften op där doter Fro mobiliséiert hunn, datt déi gréisste Gewerkschaft ugekënnegt huet, eng grouss Campagne am November ze maachen, déi mär politesch natierlech och ënnerstëtze wäerten. Drëttens, drëtte Schwéierpunkt, deen ass dann och alt erëm vun der Aktualitéit gedriwwen, ass den TTIP. Déi Lénk hunn an der Vergaangenheet op deene verschiddenen Niveaue wou se waren, op de Gemengen an an der Chamber, Initiative geholl géint den TTIP. A verschidde Gemenge ware mer erfollegräich, an de Südgemengen, notamment zu Esch, wou mer eng ganz fortschrëttlech Motioun duerchkritt hunn a wou d'Escher Gemeng sech kloer géint den TTIP ausgeschwat huet. Bësse méi Waasser an de Wäin ass du schonn an anere Südgemenge geschott ginn, mee awer ëmmer nach mat enger ganz fortschrëttlecher Ausriichtung. An am Ament gesi mer, net méi spéit wéi gëschter, datt de Stater. Gemengerot-Motioun vun der Lénker, mat enger Ausnam, nämlech déi vum Armand Ries vun der LSAP, verworf huet. Dat heescht, och do hunn déi Gréng, wat erstaunlech ass, hunn déi Gréng d'Motioun vun déi Lénk verworf, déi Motioun, déi quasi identesch ass mat deem Text, deen déi Zivilgesellschaft formuléiert huet, dat heescht d'Plattform vun de Gewerkschaften, vun den ONG'en formuléiert huet. Déi Initiative wëlle mer an der Chamber weiderdreiwen, well mer mengen, dass net nëmmen TTIP a CETA, mee et sinn insgesamt d'Fro vun de Fräihandelsaccorden, déi muss diskutéiert ginn, well se ganz vill och mat engem véierte Punkt ze dinn huet, deen d'Carole gläich virstelle wäert, mat der Refugiésfro ze dinn huet. Wann d'Chamber zu Lëtzebuerg am Mee, mat der Ausnam vun de Stëmme vun déi Lénk, E Fräihandelsaccord mam Irak, deen et schonn eigentlech als Staat, deen eng territorial Entitéit ass, esou net méi gëtt. E Fräihandelsaccord, deen eigentlech d'Stad Bagdad dozou verpflicht, fir hiert Waassernetz ze privatiséieren. Da gesi mer, datt Fräihandelsaccorden och ganz vill mat der Refugiésfro ze dinn hunn. An déi wëlle mer, dat wëlle mer och an der Chamber staark thematiséieren. An natierlech ruffe mer och op, fir den zéngten Oktober sech un der grousser Maniff ze bedeelegen. Mir wäerten och eis Membere versichen ze mobiliséieren, well déi Lénk ass an där doter Fro deen eenzege politesche Relais an der Chamber, deen all déi Organisatiounen aus der Zivilgesellschaft hunn, d'Gewerkschaften, d'Ëmweltverbänn, Konsumenteschutz, Bauereverbänn, Entwécklungshëlleforganisatiounen, also eng risegrouss Plattform vu gesellschaftlecher Mobiliséierung. A leider ass et esou, datt déi Lénk am Moment hiren eenzege politesche Relais an der Chamber sinn. An duerfir wäerte mer d'Fro vum TTIP och als eng vun den zentralen an den nächste Woche gesinn. D'Carole stellt elo nach dräi aner Punkte vir.
Majo, wéi de Marc scho gesot huet, ass en och eng Prioritéit fir eis, d'Refugiéskris, aus Aktualitéitsgrënn. Do muss ee soen, datt d'lëtzebuergesch Regierung eng begréissenswäert positiv Roll ënnerhalb vun der EU de Moment spillt, wou se jo nach d'Présidence huet. Ënnert anerem muss een awer dann och hoffe mer, datt d'Regierung an der EU nach e bësse méi Drock mécht, fir datt méi sécher a méi legal Weeër gemat ginn, fir datt d'Leit kënnen op sécherem Wee an Europa kommen, ouni sech mussen op Schlepper anzeloossen. Mer hoffen, datt an der EU an der nächster Zäit uniformiséiert Standarde gemat ginn, wat d'Asylanträg ugeet. dass den Dublin-Vertrag ausgesat gëtt, dat heescht, dass d'Leit net an dat éischt Land, an deem se an Europa ukomm sinn, ënnerhalb vun der EU zeréckgeschéckt ginn, mee sech e bësse méi fräi kënne beweegen. An leschte Punkt, dass déi Länner, déi ausserhalb vun den europäesche Grenze leien, dass déi entlaascht ginn a vun der EU och finanziell ënnerstëtzt ginn, well déi jo déi meeschte Refugiéen am Fong ophuelen de Moment. Niewebäi muss een awer soen, dass dat alles just Symptombekämpfung sinn an dass d'Ursaache vun der Refugiéskris enzwech ganz anescht leien. D'EU, sou wéi déi aner westlech Industrienatiounen an och Lëtzebuerg selwer, féieren duerch Militärasätz, Waffenhandel an Ähnlechem eeben zur Gewalt, Verfollegung a Krich. wat den Haaptgrond ass, firwat d'Leit iwwerhaapt an Europa ebe flüchte mussen, genau wéi déi neoliberal Politik, déi vun eis bedriwwe gëtt, woumadder mer d'Schwelleländer ausbeuten a se duerch eis paternalistesch Approche eben ëmmer weider vun eis ofhängeg maachen. Doduerch hu vill Leit einfach absolut keng Perspektiv méi an hirem Heemechtsland a mussen dowéinst hiert Land verloossen. Vill europäesch Multinationale respektéieren a Schwelleländer d'Mënscherechter net, wat och erëm weider zu Aarmut féiert. An de leschte Punkt ass den iwwerdriwwene Konsum, virun allem och vun europäeschen a westlechen Industrienatiounen, deen eeben zum Klimawandel féiert. An och de Klimawandel ass eben ee vun de Grënn, fir d'Flüchtlingen eben hir Länner an der Subsaharzon an esou weider ze verloossen an an Europa ze kommen. De Klimawandel ass och nach en anere Schwéierpunkt, dee mer eis geluecht hunn. Virun allem à vue, dass elo am Enn November, Ufank Dezember d'COP 21 eben wäert zu Paräis stattfannen, d'Klimakonferenz. Do wäerte mär ganz kritesch begleeden, wéi Lëtzebuerg an d'ganz EU dat wäerte maachen. Et geet jo do drëm, en éiergäizegen a verpflichtenden Accord am Fong ze fannen tëschent den, tëschent den Industrienatiounen, tëschent all de Länner am Fong, wat eng gutt Saach ass, wat mer begrëissen, wat ganz wichteg ass, well mer denken, dass et eng vun deenen leschte Chancen ass, elo d'COP 21. Dann gëtt ëmmer méi schwierig, d'Äerderwärmung op plus zwee Grad Celsius ze begrenzen a sou weider. Dat ass ëmmer e bësse méi kritesch. Mee mir stinn awer och kritesch dem Sommet géigeniwwer, well mer denken, datt et erëm just eng Symptombehandlung ass an de Problem net un der Wuerzel paakt. Et muss een an nächster Zäit einfach e gewëssent Ëmdenken an der Gesellschaft féieren, well et muss ee sech bewosst sinn, datt begrenzt Ressourcen op der Äerd ebe begrenzt sinn an doduerjer, net en onbegrenzte Wirtschaftswuesstum méiglech ass. Dat heescht, iergendwann muss ee sech bewosst sinn, datt Wuesstum an Ëmweltverschmotzung net z'entkoppele sinn a mir mussen iergendwann ëmdenken an eis iwwer d'postkapitalistesch Wirtschaftsuerdnung ebe Froe stellen. Just esou ass nohaltege Klimaschutz méiglech, eiser Meenung no. E weidere Problem vum Sommet vun der COP 21 an Änlecher, dat ass, datt et ëmmer nëmme Regierunge sinn, déi ënnerteneen eeben diskutéieren, finanzéiert vu Multinationalen, also 20 Prozent vun der Cop 21 wäerte vum Privatsecteur finanzéiert ginn, do ass jo da scho ganz kloer, datt déi och hir Wënsch wëllen do mat aféieren. A mir denken, datt dat net de richtege Wee ass, fir wierklech nohalteg Klimapolitik ze bedreiwen. well et dann awer nëmmen Saache sinn, déi d'Regierungen ënnert sech ofmaachen an dann de Bierger no ënnen diktéieren, woubäi eigentlech dat Ganzt misst aus der Gesellschaft erauskommen. Dowéinst begrëisse mer och Biergermouvementer oder lokal Initiative wéi Energiekooperativen, Transition-Beweegungen, alles wat aus der Gesellschaft kënnt, fir eist Konsumverhalen, eist Produktiounsverhalen ze veränneren. wat méi demokratesch funktionéiert, sou datt d'Bierger eben d'Politik beaflossen an net d'Politik de Bierger vun uewen erof diktéiert, wat se musse maachen. Da kënnt et nämlech zu esou Geschichte wéi Emissiounshandel oder esou, wou absolut keen CO2 agespuert gëtt, wou einfach just de Problem verlagert gëtt, an deenen enge Länner gëtt manner verbraucht an deenen aneren doduerch, Esouguer méi wéi ausgemaat ass, well déi Leit, déi sech, déi Länner oder déi Multinationallen, déi sech et leeschte kënnen, sech da fräikafe kënnen. An esou Accorden, déi ginn op alle Fall net wäit genuch, fir de Klimaproblem an Zukunft léisen ze kënnen. En leschten Schwéierpunkt vun eis, dat ass en Thema, dat déi Lénk eigentlech beschäftegt säit der Grënnung vun der Beweegung, dat ass d'Wunnengspolitik, déi säit Joerzéngten hei eng zimmlech Katastroph ass, souwuel dës Regierung wéi och déi lescht Regierungen. hat schéngen keng Strategie ze hunn, wéi se de Wunnengsmarché kënnen entlaaschten. De LISERT, dat ass e sozio-ekonomescht Forschungsinstitut hei zu Lëtzebuerg, huet festgestallt, datt, wann ee kuckt, wéi d'Gesellschaft sech de Moment entwéckelt, 6.500 nei Wunnenge pro Joer misste gebaut ginn, fir der Demande nozekommen. Klappt de Moment awer net wierklech. Dat heescht, mir hunn éischtens e Wunnraummangel, zweetens ass dat, wat um Marché ass, net bezuelbar. Dat gëtt ënnerstëtzt vun der Finanzplaz hei zu Lëtzebuerg, déi sech Méi gëtt fir vill high net worth individuals, also déi Superräich, op Lëtzebuerg ze lackelen, zum Beispill mam Bankergeheimnis a sou weider. Déi selwecht Regierung gëtt dann d'Verantwortung fir de Wunnengsmarché op de Privatsecteur of. Dat heescht, deen ass dann och méi interesséiert drun, eben déi Luxuswunnengen ze baue fir déi Superräich, well dat sech finanziell méi lount wéi soziale Wunnengsbau, deen awer wierklech néideg wier hei am Land. Well 31 Prozent vun de Locatairë laut Statec ënnert der Aarmutsgrenz liewen a vun deene Leit muss d'Hallschent iwwer 40 Prozent vun hirem Revenu fir Wunnen ausginn, woubäi eigentlech eng Faustregel besteet, datt dat net sollt méi wéi en Drëttel sinn, dat heescht dass wierklech de Wunnengsmarché hei am Land ass ee vun de grouse Faktore fir d'Aarmut am Land. Vue dass d'Regierung d'Verantwortung ëmmer ofgëtt an net genuch an net bedarfsentspriechend gebaut gëtt, hu mir als déi Lénk decidéiert an den nächste Méint eng Campagne ze starten, déi wäert ongeféier vun Oktober bis Februar d'nächst Joer lafen. Et geet dorëms, eng, éischtens eng ëffentlech Diskussioun unzeleieren, op nationalem a kommunalem Plang, an awer och virun allem eis eege Virschléi an eis Konzepter no vir ze bréngen. Déi zwou grouss Linnen, déi an där Campagne sinn, déi wäerten och nach eng Kéier an enger eegener Pressekonferenz nächste Mount virgestallt ginn. Mee dat ass zum éischten eeben, dass et drëm geet, bestoend Potenzial ze notzen, An d'Spekulatioun anzedämmen, dat heescht eidelstoende Wunnraum muss genotzt ginn an eidel Terrainen, déi de Moment braach leien, do mussen d'Leit motivéiert ginn, se ze verkafen. Déi eidel Terraine musse bebaut ginn. An déi zweet Linn, dat ass d'Loyersoffensiv. Do geet et an éischter Linn emol drëm, d'Locatairen hir Rechter Ze stäerken an se iwwerhaapt mol opzeklären, wat se fir Rechter hunn. Do wäerte mer warscheinlech och eng Brochure erausginn, wou d'Leit eppes dovun hunn a wou se eben opgekläert ginn, wat se kënne maachen, wéi héich e Loyer däerf sinn a sou weider. An zum anere wëlle mer alternativ Wunnformen ënnerstëtzen a propagéieren, dat heescht zum Beispill, Wunngemeinschaften, fir déi et de Moment kee legale Kader gëtt, oder Wunnkooperativen a sou weider. Voilà, dat wäert alles nach eng Kéier op enger eegener Pressekonferenz nächste Mount grouss detailléiert erkläert ginn.
Voilà, il y a du pain sur la planche.